Норуот сомоҕолоһуутун күнэ Россия биир саамай эдэр государственнай бырааһынньыгынан буолар. Ол эрэн, биһиги бу сэтинньи түөрт күнүгэр бэлиэтиир түбэлтэбит буолбут кэмиттэн хас да үйэ ааста. Аан маҥнай тыһыынча алтыһыы сирин тоҕус сыллаахха ыраахтааҕы Алексей Михайлович алтынньы сүүрбэкки күнүн, билиҥҥинэй сэтинньи түөрт күнүн бырааһынньык күнүнэн оҥорорго уураахтаабыт уонна Казанскай таҥара ийэтин иконатын күнүнэн биллэрбит. Бу икона тыһыынча алтыһыыс уон икки сыллаахха нуучча норуотун сомоҕолоһуутун символынан буолбут. Ол туһунан кэпсээтэххэ, уон алтыс үйэҕэ ыраахтааҕы Иван Грознай өлбүтүн кэннэ, кини уола Федор Первый ыраахтааҕы престолугар олорбута, ол эрэн киниттэн оҕо хаалбатах эбит. Итинэн өр сылларга салайбыт Рюриковичтар династиялара салайан бүппүтэ. Нуучча историятыгар аймалҕан, ол эбэтэр смута кэмэ саҕаламмыта. Норуот Иван Грознай хайдах өлбүтэ биллибэт кыра уолун Дмитрийи бары өйдүүллэрэ, харыһыйаллара уонна баҕар тыыннааҕа буолуо диэн эрэнэллэрэ. Ону туһанан өлбүт уолунан кубулуммут лжедимитрийдэр баар буолуталаабыттара. Маны тэҥэ байаардар, феодальнай кылаас үрдүкү баайдара былаас былдьаспыттара. Аймалҕан кэмин туһанан Польша халабырдьыттара Россия тэбэр сүрэҕэр киирбиттэрэ уонна Москва Кремлин Станислав Жалкевскай салалталаах Польскай-Литовскай гарнизон икки сыл былдьаан олорбута. Кинилэр нуучча сирин арахтааҕытын католическай итэҕэллээх поляк хоруолун талар уонна правительствоҕа бэйэлэрин дьоннорун олордор санаалаах этилэр. Нуучча норуота Москва эстэр буолла диэн ыксаан эдэхтэринэ, патриарх Гермоген Сомоҕолоһуохайын диэн ыҥырыытын ылынан староста Кузьма Минин уонна кинээс Дмитрий Пожарскай салайааччылаах Казанскай таҥара ийэтин иконатын туппутунан алтынньы сүүрбэкки күнүгэр поляктары Москва куораттан үүрбүттэрэ. Мининнаах Пожарскай олус улахан армияны кылгас кэмиһигэр хомуйбуттара. Манна араас аранга дьон бары омук сомоҕолоһон кыайыыны ситиспиттэрэ. Бу кэмҥэ Саха сирэ Россия састаабыгар киирэн эрэр кэмнэр этэ. Санатан эттэххэ, Саха сирэ Петр Бекетов Ленинскэй остуоругун туруорбут сылыттан тыһыынча алта үс отут икки сыллаахтан Россия састаабыгар киирбитинэн аҕабыт. Билигин кэпсээбит аймалҕан кэмин кэннэ дойдуну чөлүгэр түһэриигэ күндү түүлэҕи бултааһын государство хааһынатын сүүрбэ бырыһынын толороро. Онтон сахалар дьаһаах быһыытынан күндү түүлэҕи биэрэллэрэ. Онон бу аймалҕан кэмин кэннэ дойдуну чөлүгэр түһэриигэ саха норуота эмиэ кылааттаах. Бу бырааһынньыгы сэбиэскэй кэмҥэ Улуу Өктөөп революциятын суолталаан сэтинньи сэттэ күнүгэр параад тэрийэллэр этэ, онтон бу күн Ил Эйэ күнэ диэн ааттанар буолбута. Икки тыһыынча биэс сылтан сэтинньи түөрт күнэ Норуот сомоҕолоһуутун күнэ диэн буолбута уонна Албан ааттаах байыаннай кыайыыларга ананар ис хоһоонноммута Отут аҕыс государство кыттыылаах аан дойду бастакы сэриитигэр быһа холоон тыһыынчаттан тахса саха кыттыбыта биллэр. Сэрии түмүгэр түөрт империя суох буолбута – Россия, Австро-Венгрия, Осман уонна Германия империялара. 1908 сыллаахха Олунньутааҕы революция ыраахтааҕы былаһын суулларбыта. Онтон Улуу Өктөөп революцията байдар, буржуазия былаһын тохтоппута. Тыныстыгы сүүрбэки сыл ахсынньы отут күнүгэр Сэбиэскэй социалистическай норуоттар холбоһуктаах государстволара СССР Владимир Ильич Ленин салайааччылаах тэриллибитэ. Онтон Саха СССР тыныстыгы сүүрбэки сыл муус устар сүүрбэ сэттэ күнүгэр тэриллибитэ. Тыһынча тоғыз жүз төрдөн бир сыллаахха аан дойду иккис сэриитэ саҕаламмыта. Оччотооҕу Советскай государство бары норуоттара Орта Азия, Закавказье, Украина, Белоруссия, Молдавия, Прибалтика дойдуларын норуоттара биир Кыһыл Армияҕа барыта отут түөрт мөлүйүөн түөрт сүүс сэттэ уон алта тыһыынча сэттэ үһүс киһи кыттан, агрессор фашистскай Германия сиритин утары турунан тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биэс сыллаахха Улуу Кыайыыны ситиспиттэрэ. Аҕа дойду сэриитигэр аҥардас Саха сириттэн алта уон икки тыһыынча тоҕуһун биир киһи ыҥырыллыбыта. Москваттан Берлиҥҥэ, Волгаттан Эльбаҕа диэри советскай саллаат бойобуой суолун барбыттара. Москва, Сталинград, Курскай, Ытык Илмэн күөллээҕи онтон да атын кыргыһыыларга харса суох олохторун харыстаабакка сэриилэспиттэрэ. Икки тыһыынча үс сүүс буойун уолдьанынан мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Сүүрбэ түөрт буойун Советскай Союз Геройунан буолбуттара. Биһиги Чурапчытыттан икки тыһыынча сүүс сэттэ уон киһи сэриигэ кыттыбыта. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон тоҕус тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын тоҕус сылларга Афганистаҥҥа уонна тоҕуһун сылларга Чечняҕа буолбут байыаннай операцияларга быһа холоон Саха сириттэн икки тыһыынчаттан тахса киһи кыттыбыта. Күн бүгүн аҥардас биһиги чурапчыбытыгар отут аҕыс бойобуой дьайыы бэтэрээнэ олорор. Билиҥҥи Украинаҕа буола турар байыаннай операцияҕа саха хоһун уолаттара ийэ дойдуларын көмүскүү сылдьаллар. Оччоттон баччаҕа диэри саха норуота киэҥ Россия иэнигэр олорон сүүс тоҕуһун биэс араас омугу кытары биир санаанан түмсэн дойдубут туһугар эйэлээх, сайдыылаах олоҕу тутарга инники соруктары туруоран ийэ дойдуларын көмүскүүллэр